Ok, mae hwnna'n newyddion wych. Chi'n gallu gweld a clywed fi. Um, so, fel wedys i, um, croeso i gweithdai rithwyr bylbiau gwanwyn i ysgolion. So, mae hwn yn rhan o cynllun o gweithdai sy'n dathlu 20 mlynedd o'r prosiect yma.

a heddi ma ond un ysgol dy ni sef ysgol gryn gynradd Llandegfan so helo i pawb yn Llandegfan so na i ddechrau nawr um, mae pawb gyda, gyda mics a, a camerau nhw bant ond jyst bod chi'n gwybod uh, ni'n recordio sesiwn yma fel bod ysgolion sydd ddim wedi gallu dod uh, yn gallu gweld y sesiwn hefyd. Ok, so heddiw byddwn ni'n archwilio ychydig o wahanol bethau. So byddwn ni'n edrych ar ddarluniadau botanegol. Uh, byddwn ni'n hefyd yn sôn am rai o'r artistiaid tu ôl i'r darluniau hyn a gymaint o artistiaid ag oeddent yn wyddonwyr. So Oedd y pobl hyn yn artistiaid ac yn wyddonwyr. Yna byddwn ni'n edrych ar waith a bywyd yr artist a anwyd yn Cymru, sef Cedric Morris, a sut daeth e yn poblogaidd iawn fel artist planhigion. Ac yn olaf, byddwn ni'n rhoi cyfle i chi i enwi amrywiaeth newydd sbon o cennin Bedr. Ok, so byddwch chi'n cael gweld y cennin Pedr a byddai'n esbonio sut i enwi fe fel rhan o cystadleuaeth. Right, so ni'n mynd i dechrau bant yn gynta yn esbonio rai o'r termau hyn. So, Beth y'ch chi'n meddwl mae'r gair darlun yn meddwl, illustration? Os allwch chi roi yn y chat, so un syml i ddechrau. So, rhywbeth o'r dosbarth um, Ysgol Gynradd Llandegfan yn esbonio beth yw darlun. llun o rywbeth. Grêt. So ie, yn, yn, y, yn y purpose hyn, um, mae darlun yn llun, ond nid jyst llun, ond llun sy'n esbonio rhywbeth. So felly mae darlun botanegol yn llun sy'n helpu esbonio sut mae uh, planhigyn yn edrych, ond hefyd sut mae'n gweithio. Okay? Um, so esbonio darlun a sut mae'n gweithio. So, y gair nesaf, botanegol, botanical um, yn Saesneg. Allwch chi esbonio yn y chat i fi beth ti'n meddwl mae hynny'n meddwl? So gair anoddach nawr. Ah. So rhywbeth i wneud â planhigion. Da iawn, ardderchog. So, botanegol yn air sy'n ymwneud â botaneg, a botaneg yn fel rhan o bioleg sy'n astudio planhigion. Okay? So, unrhyw beth mewn gwyddoniaeth i wneud â planhigion. Beth am botanegydd, botanist yn Cymraeg? Allwch chi roi beth ti'n meddwl? Mae hynny'n meddwl yn y chat i fi. Mae rhoi amser i chi uh, siarad yn y dosbarth, gweld os mae rhywun yn gwybod yr ateb. Unrhyw atebion yn dod? Dwi... O, maen nhw'n dod. Mae lot o teipio. So, person sy'n edrych ar ôl planhigion. Da iawn. So, mae botanegydd yn rhywun sydd yn arbenegwr, arbenigwr sy'n astudio wyddoniaeth o planhigion. So, uh, rhywun sydd yn gwybod lot am planhigion, so yn yr amgueddfa mae gen ni botanegydd yn gweithio yn yr amgueddfa a maen nhw'n um, astudio nhw, allu enwi rai newydd, edrych ar lle mae'r planhigion hyn yn byw, sut maen nhw'n gweithio um, yn y byd hefyd. So da iawn fyna. Um,

y trydoddiad hyn. So, mae pobl wedi bod yn disgrifio planhigion yn neud lluniau o planhigion ers amser yn yr aifft, okay? Um, ond dechreuodd y Greigoedd dynyddio'r um, y llyfrau hyn a'r planhigion i trin pobl pryd o'n nhw'n sal. A nath nhw dechrau sgrennu lawr, tynnu llunie fel bydd pobl eryll yn gwybod beth all y planhigyn hyn wneud. So, os chi wedi gwylio Harry Potter, um, weithiau o'n nhw'n defnyddio planhigion yn magic, ond oedd pobl um, amser nôl yn defnyddio planhigion i helpu um, gyda afiechyd. So, Ond ym Mhrydain oedd raid i ni aros tan yr Oesoedd Canol, sef pryd oedd llawer o pobl yn dechrau wneud printied yn llyfrau i i sôn am feddyginiaethau. So, Nawr mae pobl yn weithiau yn chwerthin ar y llyfrau yma, um, a dyma falle esiampl o pam maen nhw'n ma nhw wneud hynny. Um, so, yn y llyfrau'r hyn, oedd iachad llysieuol ar gyfer byd darddod, deafness. Esiampl fan hyn yw cymerwch yw'r un llygoden fawr, okay? olew lluswennod, sef um, eel, cenhinen y tŷ ac wy wedi ferwi. Nawr, dwi'n siŵr os um, mae rhywun gyda byddardod bydd hwn ddim yn gweithio. Falle oedd e'n fath o ffordd o helpu, falle os oedd, os oedd clustia chi yn blocked neu rhywbeth, ond uh, sa'n credu bydde fe'n helpu yn hollol gyda hynny. Okay? Um, so, yn 1300, uh, roedd pobl yn dechrau argraffu llyfrau, so mae hwn yn un go iawn o'r amgueddfa. Oedd pobl yn uh, cerfio mynd i pren, ac yn wneud fel bloc prints, fel yn y llyfr hyn, lly, uh, lluniau weddol syml o planhigion, okay? um, a, a nhw'n dechrau disgrifio beth oedd um, cylch bywyd, life cycle y planhigion fel hefyd. So chi'n gweld yn y llun hyn, mae ddim jyst y llun o, blodyn, mae'n dangos i chi popeth oedd yn digwydd trwy gydol y flwyddyn. Okay? A oedd hwn yn rili really bwysig i rywun oedd mynd i um, trin rhywun gyda, gyda planhigyn. Ond erbyn 17 dim dim, roedd argraffu mecanyddol wedi wneud lluniau printiedig ar gael um, lot mwy, oedd hwn ar gael i lot o bobl. So nath nhw dechrau creu llyfrau hyn gyda lluniau mwy manoel, um, ac oedd planhigion yn mor bwysig i iechyd, daeth enwi planhigion yr un mor bwysig. So os chi'n trin rhywun gyda planhigyn, mae rhaid i chi cael y planhigyn iawn i wneud hynny. Okay? Um, so, yn 16dim, roedd rhan fwyaf o pobl yn dynyddio enwau cyffredin am planhigion. So, fan hyn, mae dyn ni enwau cyffredin, bysedd y cwn, foxglove, glas y gors, forget me not. So, dwi'n siŵr chi wedi gweld y blodau hyn o gwmpas. Um, ond y problem gyda hwn oedd mae lot o wahanol um, fathau o bysedd cwn, lot o wahanol forget-me-nots neu glas y gors. Okay? Felly roedd yn galed i deall pa planhigen oedd angen ar gyfer pa afiechyd. Hefyd, oedd e'n mwy confusing pryd roedd wahanol llefydd neu wahanol wledydd yn defnyddio wahanol enwau. So roedd angen creu system o enwi um, roedd yn unigryw, unique, i pob planhigyn. Okay? Um, Felly, yn 1735, roedd dyn o Sweden o enw Carl Linnaeus wedi creu system o enwi, a ni'n galw'r system hyn tacsonomeg. Allwch chi gweud hwnna yn y dosbarth, plîs? Tacsonomeg. So falle chi wedi falle clywed am y gair taxonomy, a y syniad oedd um, rhoi enw unigryw, unique name, i pob peth oedd yn byw. A fydd hyn yn gadael gwyddonwyr dros y byd i deall yn union pa planhigion oedden nhw'n gyfeirio at. So pryd o'n nhw'n darllen um, fel llyfr hyn, fel llyfr i trin pobl, o'n nhw'n gwybod pa blodau neu pa planhigion o'n nhw'n sôn. So, mae tacsonomeg yn rhan o wyddoniaeth a rhan bwysig iawn. Um, a yn y amgueddfa, mae dyn ni wyddonwyr heddiw yn gweithio yn enwi rhywogaethau species newydd heddiw. Um, so, ni dal yn ffeindio mas am mwy o planhigion ac anifeiliaid dros y byd. So, be dwi'n mynd i sôn am nesa yw um, y system o enwi dath Linnaeus lan gyda. So, nath e, na i just checo rhywbeth i neiliad. So, Mae dou ran i enwi rhywogaeth, dou ran o enwi species, so mae pobl yn homo sapiens, a gyda planhigion mae ganddyn nhw dou enw hefyd. Um, so y darn gyntaf o enw yw y genws, neu the genus yn Saesneg. Allwch chi gweud, pawb dweud y genws, os gwelwch yn dda. So mae genws yn debyg i gyfenw. Okay? So dyma enw a roddir i grŵp o planhigion sydd yn perthyn yn agos. Um, so os ni'n defnyddio uh, siampl o gennym bedr, Mae yy gennym bedr yn rhan o'r genws Narcissus. All pawb dweud Narcissus, plis? So felly mae pob enw uh, gwyddonol cynhenyn yn dechrau gyda'r gair Narcissus, a penderfynodd gwyddonwyr dros y byd i dynyddio iaith y Rufeiniaid iaith y Romans, okay, sef Lladin, Latin, pryd o'n nhw'n wneud gwyddoniaeth, achos oedd pawb dros y byd yn gwybod, ond gwybod tymyn bach o Lladin ar yr amser, okay? so oedd y gwyddonwyr i hyn gyd yn gwybod bach o Lladin. So dyna pam ni'n defnyddio geiriau Lladin ar gyfer enwau scientific fel hyn.

Um, ond tymyn bach am y gair od na nas, narcissus. Uh, so pendrodd fynodd wyddonwyr ar y enw narcissus oherwydd mae'r blodyn mor hardd ac mae'n edrych tymyn bach fel gwyneb sydd yn edrych lawr. Okay? a mae'r gair hyn yn dod o mytholeg o'r Groegaidd. A y stori oedd roedd dyn ifanc hardd a oedd y stori yn dweud gafodd e i doello i syrthio mewn gariad a chyfarchiad ei hun. So he fell in love with his own reflection. Okay? A nath y stori hyn ddim gorffen yn dda i Narcissus, allwch chi edrych hwnna lan wedyn, Ond uh, dyna pam mae hwn wedi cael ei enwi, achos mae'n edrych fel pen, mae'n bert ac mae'n edrych lawr. So wedi si o doi ran i'r enw, so mae hefyd yr enw penodol. Um, a yn aml gall hyn fod yn disgrifiadol neu hyd yn oed enw lle mae'r planhigyn yn cael ei ddarganfod. So falle o rywle dath y planhigyn. Um, yn 1700, um, roedd galwad fawr am delweddau gwyddonol manwl o blanhigion. A oedd hwn fel o oes air am delweddau fotanegol. Um, a roedd angen, fel wedys i, lluniau glir, roedd yn eglir o rhywbeth am y blodyn, nid just copi o'r, or blodyn. A yn, yn y 1700au daeth ffotograffiaeth um, cael ei greu, ond oedd dal angen y lluniau, uh, sorry, uh, um, y lluniau hyn, um, achos mae ffotograff jyst yn dangos y blodyn, ond all darlun dangos mwy o manylion. A dal heddiw mae pobl yn dynyddio uh, y darluniau hyn achos maen nhw mwy tebyg really, i diagrams, maen nhw'n esbonio bethau. Right, ni'n mynd i gael bach o quiz nawr. So, os um, all yr athrawon fod yn gwrando i atebion y plant a roi cwpl o atebion yn, yn y chat, bydd hynny'n gret. So dwi'n mynd i ddangos i chi llun fotanegol o'r casgliadau Amgueddfa Cymru a dwi eisiau chi roi yn y chat be i chi meddwl yw y flodyn yma. So ni'n dechrau gyda un chi'n gobeithio gwybod. So dwi'n aros naw i cael ymatebion yn y chat wrth y dosbarth. Cennin Pedr. Da iawn chi. Yes, so Cennin Pedr fan hyn. So chi'n gyfarwydd o hwn, chi wedi bod yn plannu nhw, edrych ar ôl nhw. So mae hwnna'n un uh, rhwydd i ddechrau. Yr un nesaf de, edrychwch yn ofalus ar hwn, gweld beth chi'n meddwl yw hwn. So edrych ar manylion y llun. Weithiau, achos maen nhw'n hen lluniau, falle bod um, lliwiau falle ddim mor gryf o beth a nhw yn y ddechrau. Um, chi'n gweld yn y llun hefyd bod mae'n ddangos i chi y wahanol pryfed oedd yn bwysig i'r planhigyn hyn. Buttercup. So, dyma ateb yr ysgol. Newn ni weld. Blodyn menyn, sef buttercup, so da iawn. Blodyn menyn yn Cymraeg, buttercup um, yn Saesneg. Oedd rhaid i fi edrych lan yr enw Cymraeg hefyd, ond mae'n really nice i dysgu'r enwau Cymraeg hyn. Right, yr un nesa, mae hwn yn galetach, so eto just edrychwch ar y llun i gyd. A os chi ddim yn siŵr, falle rhoi cwpl o atebion. O, mae'r ateb yn dod trwy dda. O, da iawn, pawb i Cymraeg. So, Da iawn chi. So ie, yeah, mae'r pabi fel arfer yn blodyn ni'n meddwl am un coch, ie? Yeah? Ni'n cael y bathodyn. Ond mae'r pabi Cymraeg yn un melyn. So da iawn chi fyna. Yr un ola de. Fach yn galetach eto. So falle, os chi ddim yn siŵr, jyst cael ges fach fan hyn. Pabi, da iawn. So ie, yeah, pabi eto, a enw hwn yw'r pabi gwyn, er bod yna edrych bach yn porffor yn y llun hyn, ond um, mae'n pabi gwyn. So da iawn fanna, gathoch chi gyd o'r atebion. So newn ni symud ymlaen nawr. O, mae un arall dyn ni. A mae hwn yn ffrwyth exotig, okay? achos roedd y gwyddonwyr hyn ddim jyst yn ffeindio blodau, ond yn ffeindio planhigion, a mae planhigion yn ffrwythau a bopeth. So, rowch yn y chat os chi'n meddwl chi'n gwybod beth yw'r ffrwyth exotig yma. Mae hwn yn un weddol galed. Ond cael ges. O, mae'r ateb yn dod. Dragon fruit neu melon. Agos iawn, okay, y ffroes hyn yn y llun yma yw papaya. So falle chi ddim byth wedi clywed am papaya, ac ar yr amser roedd y llun hyn yn cael ei wneud, um, roedd um, y pobl um, yn y byd, falle ddim byth wedi gweld papaya. So, oedd y llun yma falle i disgrifio y tro gynta nath rhywun yn y byd, yn y West anyway, gweld y ffrwyth yma. Okay? So nawr, da iawn pawb, atebion gwych fyna, oedd rhoi nhw'n rili really galed. So newn ni symud ymlaen nawr, ni'n mynd i sôn am rhoi o'r botanegwyr. um, oedd yn ffeindio a enwi'r um, planhigion a spel yn ôl, roedd hwn yn rhywbeth really, really bwysig. Okay? Oedd lot o arian tu ôl i enwi a ffeindio planhigion newydd. So roedd gan archwilwyr a wnaeth deithiau fawr ar draws y byd a'r llongau yn gorfod cael bort y neges yn y criw. So, oedd y llongau mawr hyn mynd mas i ffeindio llefydd fel America neu Australia, a oedd ganddyn nhw pob tro person bwysig iawn um, y botanegydd, y gair na nathon ni ddechrau, uh, dechrau uh, gweithio yn y dechrau. So, mae'r llun hyn wedi cael ei peintio gan beintydd Cymraeg, sef William Parry, a yn y llun mae doi berson, Joseph Banks a Daniel Solander. A roedd y ddau yma ar y taith nath ffeindio Awstralia gyda Capten Cook. Okay. Um, so just i roi bach o background i chi, bydd y teithiau hyn yn mynd ar draws y byd i ffeindio ledydd newydd a all y teithiau hyn fod yn peryglus iawn. So chi'n gweld fan hyn y llong yn mynd draw heibio uh, Zealand Newydd a gymffeindio Australia. A pan fyddant yn, fyddant yn dod nôl gyda'r lluniau hyn, achos o'n nhw ffili dod nôl â'r planhigion achos bydden nhw'n marw. Um, bydden nhw'n ddangos y lluniau hyn i pobl yn Prydain a bydden nhw'n gweld nhw yn y am y tro gyntaf. Faint mor hir plant i chi'n meddwl oedd y daith hyn yn cymryd? Rowch atebion yn y chat i fi, please. So, allai fod yn guess, dwi ddim yn ddisgwyl i chi gwybod yr ateb, ond y guess gore o'r dosbarth, os chi'n rhoi falle tri ateb fyna, unless chi'n gwybod, wrth gwrs. O, mae'r atebion yn dod, gred. Blwyddyn. So dwi'n credu hwn yw'r ateb chi. Um, so, chi wedi gwneud yn rili really dda fyna, achos yr ateb yw flwyddyn a hanner. Okay, so allwch chi dychmygu bod ar llong fel hyn am flwyddyn a hanner a wedyn chi'n disgrif... chi'n ffeindio Aus- Awstralia, oce? A pryd daethon nhw i ffeindio Awstralia a Seland Newydd, wnaeth yy wnaethon nhw ffeindio gymaint o blodau newydd, wnaethon nhw enwi lle bot yn eBay, okay? a allwch chi edrych y lle hyn lan um, ar ôl y sesiwn yma, lle yn Awstralia, oherwydd oedd Mr Banks a Dr Salander wedi fod yn really, really fishy disgrifio canoedd, falle miloedd o planhigion newydd. Okay? Um, Yn ystod un 8-dim-dim, um, tynnodd batanwr Prydeinig darlun o'r ddail yma. So Victoria Amzonica, Amazonica, sorry, a lili dŵr enfawr yw hwn, okay? a wedi cael ei alw ar ôl y Frenhines Victoria oherwydd roedd hi yn cael ei gyroni ar, y, ar yr amser. Ydych chi'n uh, credu allt deilen fawr cymryd pwysau person? Um, Wel, ydy. Chi'n gweld yn y llun hyn, okay. Yym, teulu fach yn, yn sefyll ar y ddail enfawr yma, okay? So oedd e'n amser really exciting i pobl ffeindio pethau newydd fel hyn. Um, so dwi'n mynd i wneud cwiz bach eto nawr, um, achos er mwyn fod yn Botanegydd dda, mae angen i chi gallu disgrifio a enwi rhannau o'r blodyn. So, uh, dwi'n mynd i dechrau gyda un weddol hawdd. So, allwch chi um, enwi yn y chat beth chi'n meddwl yw darn hyn o'r blodyn? yn Saesneg neu Cymraeg, um, beth bynnag sy'n haws i chi. Okay? Gawn ni weld. Aros am atebion. Eto. Da iawn. So mae hwn yn iawn a mae geiriau hyn gyd yr un peth yn Cymraeg a Saesneg. So mae hwn yn dynyddiol. So petal, dwi'n siŵr oedd pawb yn allai gwybod yr ateb hwn, ond mae'n dechrau dod yn gyletach. So nawr dwi eisiau chi enwi darn hyn o'r blodyn. Falle os chi ddim yn hollol gwybod yr enw, falle chi'n gwybod enw sy'n disgrifio darn hyn o'r daffodil. Unrhyw atebion? Canol neu nectar. So mae hwn yn agos, mae yn y canol, um, ond enw hwn yw Corona. Dim byd i wneud ar virus Corona, ond os chi'n edrych ar y gair coron, sef crown, okay, weithiau mae'n cael ei galw trumpet, ond mae fel y darn sy'n dod mas o daffodil, so Corona. darn nesa de, y darn reit ar y top fyna. So mae rhain yn anodd a um, mae lot o wahanol enwau ar gyfer rhai o'r pethau fan hyn. So, um, Neithdar neu stemen? O, Cymraeg gwych fanna. Um, oh, sorry. Na i roi'r ateb i chi nawr. Yr uh, stigma, oce. Okay. So hwn yw'r stigma sef y darn um, uh, benywaidd, really, o'r planhigyn. Okay. So nawr ni'n edrych ar y darn fel y male part o'r um, blodyn a na i aros am atebion all, allwch chi roi chydig o atebion fan hyn. So nawn ni gweld beth sydd da chi. A bydd um, Ydo hyn yn helpu chi gyda paint along chi'n neud wythnos nesa gyda ni? Okay. Ateb yn dod trwyddo. So, colem neu paill neu steimen. So, newn ni gweld. Beth yw'r ateb? Stemen, da iawn, da iawn chi. So gathoch chi tri yn iawn fanna, da iawn, achos mae hwnna yn weddol galed, mae lot o oedolion yn cael uh, problemau ateb hwnna. So newn ni sam mynd ymlaen nawr, so dwi'n mynd i sôn am yr artist Ced Cedric Morris, a gath i genwi yn Sgeti yn Abertawe, a dde'n ardderchog iawn peintio blodau. Um, oedd e'n enwog am wneud still lifes, okay? Um, type o peintio y still life, weithiau chi'n gweld lluniau o falau, ond roedd Cedric yn rili dod miwn a'r cymeriad y flodau ac emosiynau oedd e'n tynnu blodau mwy fel portreiad mwy fel portrait ok oedd Cedric yn bach yn eccentric hefyd chi'n gweld mae cwningen fach fan hyn oedd Cedric yn peintio weithiau gyda cwningen yn eiste ar ysgwyddau e ok Ond oedd Cedric hefyd yn tyfu ac yn creu blodau ei hun. Oedd e'n hollol obsessed gyda blodau. Uh, oedd e'n creu rhywbeth i ni'n galw hybrid neu gylti fa. Allwch chi gyd dweud gylti fa? A mae Cultivar yn blodyn sydd wedi cael ei greu gyda help bobl. Okay? So mae ddim yn hollol naturiol. Um, mae'n naturiol ond mae pobl wedi sort of helpu creu e. A na i esbonio sut mae hwnna'n gweithio. So ni'n gyd yn gwybod ni'n plannu bylbiau, um, ond mae daffodil yn gallu tyfu rhwydd o uh, sut arall hefyd. So i creu planhigen, uh, newydd, mae angen lot o amser a lot o ymynydd, okay? So mae tymyn bach fel peintio gyda blodau. Chi'n cymysgu'r lliwiau'r blodau a dyna beth oedd Cedric yn rili really hoffi wneud. A syma, dyma sut i creu nhw. Chi'n cymryd brush bach, chi'n cael y pollen wrth un blodyn, y peillio, okay, a brysio ar blodyn arall, ond mae rhaid i'r blodyn hyn fod yn yr un genws. So wnaethon ni sôn am genws o blaen. So genws, genus, a gyda daffodils y genus yw Narcissus. So step nesaf wedyn, Ni'n aros i weld os mae'r hafau yn tyfu. So ar ôl y blodyn, weithiau chi'n gweld fel hen shrivelled up darn fel hyn. Okay. So mewn myna mae'r hadau, wedyn pryd mae'n sychu, mae'n dod mas. So mae hwn yn ffordd arall o um, plannu Daffodil. Chi'n gallu cael y bulbs, sef y ffwrdd rwyddach, ond hefyd chi'n gallu tyfu um, hadau fach mewn potiau, a maen nhw'n tyfu i egin blanhigion. Egin blanhigion yw seeds, okay? Uh, so weithiau pobl yn tyfu nhw ti'n fewn a wedyn roi nhw ti'n mas yn y pridd. Ond i wneud hwn gyda rhywbeth fel iris, okay, blodyn yr iris, mae'n cymryd tua dwy flwyddyn. A ti ddim beth yn gwybod be sy'n mynd i dod yn y diwedd. Chi ddim yn gwybod os mae wedi cymysgu, chi wedi creu blodyn newydd tan mae'n blodeuo. So mae'n rhywbeth weddol exciting. A roedd lot o pobl yn, yn, yn abod Cedric Morris oherwydd oedd e wedi creu lot fawr o wahanol irises. So falle chi wedi gweld yr iris fel blodyn porffor gyda bach o melyn arno fe, ond nath um, Cedric creu yr iris gynta pink go iawn hyn. Okay? A chi hefyd yn gweld um, Roedd Mad Daffodil wedi cael ei enwi ar ôl Cedric Morris gan un o ffrindiau fe. So, mae hwn yn um, fath newydd o Daffodil, a chi'n gweld fan hyn, nes i sôn am y gae cultivar, So, pryd mae 'da chi rhywogaeth neu species, mae popeth um, mewn Lladin. Pryd chi'n sôn am cultivar, um, blodyn sydd wedi, wedi cael ei greu gan bobl, chi'n dynyddio'r enw gynta sef yr un y genws, Narcissus cedric, Narcissus, a wedyn enw uh, disgrifiol. Okay. So newn ni mynd trwyddo hwn naw, achos i ddathlu 20 mlynedd o'r prosiect Bylbiau, ni wedi creu cenhinen peder newydd. Nath e cael ei greu yn yr Iwerddon, okay. a mae'n bert iawn, mae'n rhy symmetrical, mae fel chwech petal, trio nhw mewn fel siap triongl fel hyn, okay. darn yn y canol sydd oren. A mae'r athro ardd eisiau chi roi enw newydd i'r flodyn yma, a un pwy bynnag sy'n ennill y cystadleuaeth yma, bydd y enw yma yn para am byth. Okay? So ar ôl, ar ôl um, um, Am byth! Bydd yr enwau hyn ar gael ar y planhigyn fach yma. So, enwi planhigyn, um, ddim wastod yn rwydd, mae, lot, mae cwpl o reolau iddo fe. So mae'r athro ardd wedi creu um, daflen i helpu chi, byddai'n siario yn y chat a byddai'n cael ei e-bostio atoch chi. Uh, a mae yn gyltifa sydd wedi meddwl, mae wedi meddwl cael ei greu gyda help pobl, cofio. Okay. Um, so nath hwn gael ei greu ar fferm yn uh, Iwerddon. a na esbonio rheolau i chi nawr. So fel arfer, um, mae, cofiwch, mae enwi planhigyn yn dod mewn doi ran. So cofiwch yn gynharach nath ni sôn am y genws, a enw y genws i'r daffodil yw Narcissus. So mae rhaid i enw chi y dan gynta na fod yn Narcissus, okay?

Cenau Bach, a Narcissus Ice Follies. So hwnna, yr un Ice Follies, chi'n gallu gweld pri, pam mae wedi cael yr enw fel yna. Um, so, dyle'r enw Bod yn creadirol neu ystyrus. So, creative or meaningful, ok? So, mae rhaid disgrifio beth mae rhywbeth yn edrych fel. Alle fod ar ôl person, um, neu lle, neu alle fod yn symboleg, falle o'r prosiect i ni'n neud. Ond beth ni ddyler fod yw um, misleading, yn, yn dychmygus, oce? Okay? Felly, ni ddim yn ei galw ddaffodil gwyn melyn, er enghraifft, oce? Okay? Uh, a peth arall sy'n bwysig yw dylai'r enw fod yn unigryw. So, unique Does dim daffodil arall yn y byd fod cael yr enw hyn, a sut ni'n tseco hwn yw mynd at Register Cenhinen y Royal Horticultural Society i wirio os enw arall allan 'na, so mae hwn gyd yn y pecyn. A gall bob dysgybl gyflwyno un cofnod. So gall pawb cael go ar hwn, oce? Okay? Bydd cyfnodion yn cael eu cyflwyno gan defnyddio ddolen isod, oce? Okay? So mae link fyna. A rhaid y paru enw, enw'r ysgol a cyfeiriad e-bost yr ysgol. A dyma'r dufel y dudalen allwch chi enwi arno. Yn bwysig, bwysig iawn, mae'r cystadleuaeth yn cau ar 31st mis Ionawr, okay? felly mae rhaid i chi wneud e cyn hynny. Um, A ni wedi dod i diwedd y sesiwn nawr, so ni wedi ni wedi siarad lot yn y sesiwn yma am gwyddoniaeth, darlunio, uh, mynd dros y byd i ffeindio planhigion. So mae wedi bod lot o randio. Ond ar yr ail sesiwn, sydd ar y 21st, uh, ni'n chi fydd yn cymryd rhan, okay? chi fydd yn peintio gyda'i gilydd i creu gampwaith botanegol. So, um, byddwn ni'n siario'r um, tudalen yma sy'n dweud wrth yr athrawon popeth chi angen ar gyfer wneud hwn. A bydd artist go, go iawn o enw Rhiannon yn wneud y sesiwn yma gyda chi. Okay? Yym, so byddwch chi ddim gweld fi nawr tan y trydydd a'r pedwerydd sesiwn. Ond diolch yn fawr am wrando. Dwi'n edrych ymlaen i gweld y lluniau i chi'n neud a dwi'n gobeithio byddwch chi'n shario rhain gyda ni. A pob lwc gyda'r cystadleuaeth 'na. Yym, dwi'n credu bydd e'n rili grêt i cael um, falle enw Cymraeg i um, daffodil newydd. Okay? So, allai fod... Um, so mae'r enw gynt yna, Narcissus, wedyn enw falle Cymraeg chi angen wneud, neu beth bynnag chi moyn. Okay? So, unless mae yna cwestiynau ydych chi nawr, um, na i dweud ta ta. So, na i just aros i gweld os unrhyw cwestiynau ydych chi o gwbl. O, diolch i chi 'fyd. Yym, grêt i cael Ysgol Gynradd Llandegfan yma a dwi'n gobeithio bydd mwy o ysgolion Gymraeg yn dod i'r sesiynau nesa. Hwyl fawr am nawr. Ta-ra!